Ir-reliġjon kienet essenzjali sabiex il-kelma miktuba tinxtered fl-idejn. F'din ir-rokna, inlaqgħukom mal-Professur William Zammit, lettur ta' Xjenzi Arkivjali, Sabiex napprezzaw l-importanza tal-istampar tal-katekiżmi b'ilsienna.
L-iskop tal-katekiżmu huwa ktieb bażiku reliġjuż li jgħallem l-iktar tagħlim fundamentali tar-reliġjon. Jiġifieri fil-kuntest Kattoliku, il-katekiżmu x'se ssib fih? Il-katekiżmu se ssib fih It-talb l-iktar ewlieni fir-reliġjon. Sewwa, ir-Rat tas-Salib, il-Missierna, is-Sliema, Salve Regina, Min ħalqek, Ħalaqni Alla, it-Trinita' Mqaddsa, jiġifieri it-tagħlim l-iktar bażiku tar-reliġjon dak li kien ikun miġbur fil-ktieb li jissejjaħ il-Katekiżmu. It-tradizzjoni illi l-katekiżmi jiġu tradotti fil-lingwa tal-post damet ftit ma daħlet, jiġifieri l-Knisja ħafna drabi ehm, kienet tippreferi illi l-katekiżmu jibqa' bil-Latin imma mbagħad il-qassis, il-kappillan L-qassis li jkun hemm jgħallem it-tfal il-katekiżmu naturalment bil-lingwa tal-pajjiż. Aħna pereżempju nafu li Malta fis-seklu sbatax u anke u anke fil-bidu tas-seklu tmintax kellek katekiżmi manuskritti mhux pubblikati, mhux stampati, bil-Malti. Jiġifieri, il-kappillani kienu diġà bil-katekiżmu tagħhom li fih appuntu t-talb, it-tagħlim l-iktar fundamentali biex jgħallmu lit-tfal tar-raħal bil-Malti. Li ġara kien li peress li inti għandek l-irħula differenti u l-kappillani differenti, bil-kotba tagħhom li huma manuskritti li kitbuhom huma jew wirtuhom mingħand il-kappillan ta' qabel, qamet il-problema li isma' m'aħniex dejjem qed inkunu konsistenti fuq il-lingwaġġ, fuq il-vokabolarju ta' talb partikulari. Jiġifieri inti seta' kellek każi fejn il-missierna ċertu kliem ivarja minn raħal għall-ieħor bil-Malti. U dan appuntu wassal, mhux Malta biss, jiġifieri kullimkien ġrat din il-ħaġa, illi jkollok il-katekiżmu stampat. Fil-każ ta' Malta, il-katekiżmu stampat bil-Malti huwa l-ewwel ktieb nistgħu ngħidulu li qatt ġie pubblikat bil-Malti. Jiġifieri tara qed nitkellmu 1752, fl-1752 L-Isqof ta' Malta dak iż-żmien għal Ferran li kien Isqof enerġetiku, Isqof li dam ħafna, Isqof li għamel ħafna inizjattivi, kien qabbad saċerdot Malti, ċertu Francesco Wizzino, biex jittraduċi l-Katekiżmu bil-Malti. U l-idea preċiżament kienet illi Fl-irħula Maltin, fil-bliet u fl-irħula Maltin, il-katekiżmu jiġi mgħallem eżattament fuq dan it-test approvat u ma jkunx hemm varjanzi minn post għal ieħor. Francesco Vizzino għamel dil-biċċa xogħol u l-ktieb ġi pubblikat, it-titlu huwa Tagħlim Nisrani, appuntu, il-ktieb ġi pubblikat Ruma, dak iż-żmien laqas kellek Samperija Malta, fl-1752. Mir-riċerka li għamilt jien, anke ppubblikajt fuqu dana, il-kopji waslu Malta, tħallas kollox mill-isqof, mill-isqof Alferan. Meta l-kopji waslu Malta, ġew imqassma belt belt u raħal raħal skont il-kobor ta' dak il-belt jew raħal. Allura għandek bliet u rħula kbar li ħadu anki sa sitt kopji. tiegħu dan, oħrajn żgħar illi ħadu żewġ kopji. Jiġifieri l-idea tal-isqof kienet illi u rnexxiet illi jkollok uniformità fit-tagħlim l-inqas fit-tagħlim bażiku tar-reliġjon Kattolika. Dan qed ngħidu 1752, ovvjament dal-katekiżmu tant baqa' importanti dan huwa qed jintuża kontinwament. illi kellek numru ta' edizzjonijiet wara u baqa' għaddej prattikament mingħajr tibdil ta' xejn sa madwar mitt sena. Meta mbagħad fil-bidu tas-seklu 20 kellek ċertu tibdiliet, il-Knisja Ruma fil-fatt kienet aġġornat il-Katekiżmu u allura mbagħad il-Katekiżmu bil-Malti ġie aġġornat, ġie aġġornat ukoll. La, dana kien il-katekiżmu ħa nsejjaħlu hekk, ħa nuża l-kelma uffiċjali tad-djoċesi. Imma mbagħad kellek oħrajn, jiġifieri mbagħad kellek għaqdiet reliġjużi, ċertu skejjel, jiġifieri illi dawn għamlu wkoll il-katekiżmi tagħhom. Eh, interessanti pereżempju, fil-bidu tas-seklu 20 għandek katekiżmu bil-Malti u bl-Ingliż. Għax issa għandek ir-realtà tal-Ingliżi f'Malta, kellek ukoll għalkemm f'minoranza Ingliżi f'Malta li kienu Kattoliċi, u allura nħass il-bżonn li jkollok ukoll katekiżmu bil-Malti imma wkoll bl-Ingliż. Taw iż-żino kien bil-Malti u bit-Taljan. Naturalment iż-żewġ lingwi importanti li kienu Malta qabel il-wasla tal-Ingliżi. Il-katekiżmi lagħbu rwol importanti ħafna, l-istess, f'dal-każ ħafna drabi l-iskop tal-ktieb tal-katekiżmu ma kienx biex jinxtara u jinqara. Il-katekiżmu ħafna drabi kien jinżamm mill-qassis, mill-qassis illi jgħallem il-katekiżmu lit-tfal fir-raħal. U t-tfal fir-raħal qed jirreċtaw, it-tfal fir-raħal qegħdin jgħidu l-katekiżmu wara s-saċerdot. Jiġifieri hawnhekk inti għandek aktar milli l-qari as-saġġ, inti għandek l-oral, inti għandek l-element orali illi dawn it-tfal qegħdin jitkellmu, jużaw dan il-lingwaġġ